Rigo abana riria bakonya koegwa chibesa, rama amatiang'i, baegwa chibesa, rama amatiang'i, sikuizi mbari koegwa. Igaa tari igoro y'amatiang'i bieka, ni igoro y'omogusii gocha amo. Nkaigwa abanto bagotera, Esarara ng'ai, matiang'i naire, kera ase! Bono iga ri- riogi riakeire gusii. Itwakabokire maambia twanyora Apoko oria ogoattack matiang'i, Simbarati oria ogoteba chiomba ogochia gokama, Osoro gochia aa. gosera are totama gotera. Bono iga riogi riakeire gusii riywere buya, riywere buya. Omanyete natebeti abanto moisonde ng'a ekero Uhuru Kenyatta are korigia chikura, abaikoi bonsi pi bachete amo bakamwakera chikura riogi ndiarengeo. Neba totageti kiama kia Uhuru Kenyatta, nabo okorigia ekiama kiago, onyore ochoru. Lakini igoro pi ogokwanera omonto oino, ogotogia omonto oino bieka, eki negento kiarenge ekia moimu sana. Tiga mbatebie ng'a matiang'i gusii iga aria togosiereria, isiko abanto bakobori ng'aki, naki mwakorete matiang'i. Ibagoteba ng'a onye mogotoretera amatiang'i, nere tokwekura. Eki ge- gekoorokia ng'a amatiang'i abate support isiko. Bono inche arenge picture ngiya, ekero okonyora ng'a abagusii, leaders, nabo bakorama amatiang'i, gose bagoteba ng'a abagusii ntobwati numbers, abande bateba ng'a abagusii ng'a ng'a amatiang'i tanya kobori tanya kobori kirwa kende gionsi, bono nabo president takoegwa. Chislogan gete chi taiyo. Yet mbamaete buya pi ng'aki Matiang'i tarigirie ase engencho aboririe ekerogo? Hapana, tarigirie ase engencho ya qualification ya okoboria obopresident mpaka oche ore obochumbe. Tarigirie ase engencho ng'a ere nere the wealthiest nigo obae chibesa kobua bonsi. Tarigirie ase engencho ng'a nere omotambe gose omong'aini kobua bonsi. No, arigirie ase eng'encho matiang'a ekero arenge akaegwa ekero arenge oboru ase eserekari ya Uhuru, akaigwa ebirogo bibere bitato iga, akorete egasi engiya. Egasi eyio abanto bakaigwa ng'a ah, toise koreta matiang'i, nabo tokomenta chinguru, ekero akore egasi enyinge mono. Bono tebe ng'a na education, interior na ICT yoka, ebe ng'a nabo agokora chiministry chionsi amake sure ebinto biaye bire buya. Oyio nere matiang'i abanto batagete.

Egosori eyio goika esire, ekero totoete koamotienyi ng'a hundred percent korwa gusii, unless tatageti, hundred percent korwa gusii. Igo okorama gwakeire, ekio nekento kia moino. Ninki kiare kere ki kiakerete abangwana aba ba Paul Konani bare korama motienyi bagokira? First of all chibesa bare koeguchia yarire. Rigo narete bakonya koegwa chibesa rama motiang'i, baegwa chibesa rama motiang'i, sikuizi mbari koegwa, bono rende bakirete mpaka kaa baegwa rende bagochaka korama, chinda chimbe kabisa. Chibesa chiakeire chiria bakoeirwe, mongwana oyo omare gontebia ng'a mongo oyo nare ogusii iga iga otagete three hundred thousand korwa ase motiang'i kera ewiki ng'a ekero amotogie, bono ntokoboria swali iga, aye nomogusii.

Inee gosoria taiyo, ng'a ab'Amerika baikaranse ense bachange thirty dollars per month, babe bakonye matiang'i aike Turkana, aike coast, agende sigisi, aye omagomoka ng'a gusii iga egotete three hundred thousand kera omotienyi, oak oragere o- o- osande egetore, omanye komoka o- oakane abana baye school fees. Matiang'i, besa tobasa koa abanto buna abwo, omonto okwa besa na omonto okogenda ecampaign gokora rende omonto oye genuine. Igo chibesa chiagera abanto aba bakirire, that's the first reason. Number two, egeroundi kiangire, egeroundi kiangire ogende gokoa gochia gwakoora abanto bateba one term. Abagusii nari ng'a bare very gentle, mbabo mbari violent. Bono nenyarekana ng'a nabo okwenda okwane okwane otagire otuko okorwa aro iga oteba ng'a intwe egento tomanyete igoro aria ning'o omatiani. Nchera teiyo orachenche omogusii korwa agwo. Bono egeroundi kianga, omonto akogenda okwana okora naye otagete evideo eyende naki simba aratechete ekanisa omonto aye mokamotebia aye one term. Nabo nekanisa omonto otatindeti ore sober omominni bw'ekanisa eywo. Iga egeroundi nkeri kiya. Aya naende nobosooku baroche, omanyete gose isiko iso amang'ana naro o- ng'a aye nomogaka omonene osogete mambia bagosie vijana biatebire naki, eraundi eye togocha amo tosapoti matiang'i. Komonyora ng'a aye nomogaka kabisa, obwate mpaka abachukuru, kwaimokirie ng'a gwachake goteba naki, ng'a yaya matiang'i takonyara. Nchera ki? Igaa tari igoro ya matiang'i bieka, ni igoro ya omogusii gocha amo, tari igoro ya matiang'i bieka okoba epresident, ekero obe omonyabu chinguru, period. Baria mbatumwetwe kora nyinga tiga mbatebi, abangwana baria babate 1.4 million, tetebe 2.1, abagusii gusii na isiko tore about 3 million. Igo nogocha amo gwoka gotigarete naki omogusii tokwane egento ekemo. Korwa abwo twakorania nabagera abo bonsi, abasigisi bonsi, itore eligi eyemo, nabo toproduce presidential candidate. Igo bono riogi riria riasirete ase eng'encho eground yakoete ki? Kiangire. Esababu yende neye.

Ekogera gokogenderera iga abanto bakwangire na machenga gose eground biasambire, naende nabatebeti ng'a ngocha gosoa tore eground. Ase tokoimoka twakera matiang'a ecampaign day and night, day and night, botuko na mogaso tore ecampaign. Nkaigwa abanto bagotera esarara ng'aee matiang'i naire kera ase. Batato bare abagambi, batato bare kumbata, batato bare abagambi, batato bare kumbata, matiang'i noare kumbata, okieng'o noare kumbata, fredi noare kumbata, kera ase ndorochi kwabera ria ngobatebi nde ng'a campaign teiyo totari gochi goaka, togoaka ya embeo, togoaka ya amache, togoaka na enche kavu, ndori gochi gotiga. Igo bono abanto bande bakerete gosekigwa their future, mbamaete ng'a bakogenderera kogera matiang'i komorama, matiang'i bakore. Omanyete nabatebitie evidio eyende ng'aki matiang'i ange eng'iti, ogosieka enyomba pi gwakora kwagenda echiro, gokoirana igo okigora kwanyora ekona, kwamanya koiboria naki eng'iti eye naki yaika aa, rero ndero. Gokorimia etaaya eng'iti eria yagosireria, naende gwateba ng'a yie ere, egobidia ong'anye korwa bwogo ogende. Ogende, ekeroria tomanyeti ng'ai chiase ere eranyore ebrangeti ime ere. Korende, mongwanete ang'e akere esimi korwa America agontebia ng'a matiang'i is like deep water. Deep waters, kera amache ara are deep ako flow, tabwati riogi, lakini aya are igoro igoro rara akwoge parrrrrrr, lakini kera are amange aakirete. Bono aye ogochia kogundua amache ayio, ase ayio natambe ekero gwasoire ime. Oyio matiang'i, amarieta ao ao, ako emeba yaino egekwanu gochia na gochia, lakini yote tisa kumi ntoganeti amagenderero gosii. Matiang'i agochora ebiongozi bi ogochia kogenda etebe, iga tonyore ebiongozi birakore amanencho amagenderero. Na baria bang'e abarang'e nere bono iga. Abatebi bakore amagenderero, abanto inki bagendi barongo, ng'wete egeroundi kiangire, egeroundi nkeri kiya. Make sure gwasubscribiri echaneri eyio, baria titosapotie echaneri, enamba yane nero agwo. Baria batari kong'akera esimi gonsemi, enamba yane bado nere eyio. Mobe gosubscribe, mbuya mono sana ase okobuati chividio chiane.